און א גאנצע שמועס מיט א אינגערמאן און ער שטייט און ער שרייט אויף מיט א מין חוצפה די חתונות אין ישיבה, א מין זאך ס'איז א ס'איז געמאכט געווארן צו שטויסן, שטויסן די משפחה, ווייסט ווי א מענטשן חתונה און ס'קאסט אים הונדערט טויזנט דאלער, מוז ער דאך צוקומען צו זיינע עלטערן מיט זיין שווער מיט זיין משפחה און און און. אז דו האסט א קאנטער אויף א זאך זאלסטו קענען מאכן אזוי ווי איך האב חתונה ס'קאסט נישט גארנישט דארף נישט קיינעם העלפ קיצור כ'האב ממש געשוימט פאר כעס זאג איך אים איך ווייס נישט צו דאס ממש איז דער פראבלעם איך מיין דער פראבלעם איז אז דו האסט נעכטן חתונה געמאכט ס'האט דיך געקאסט הונדערט טויזנט דאלער איך מאך מארגן חתונה ס'קאסט מיך גארנישט דאס איז א געפערליכע זאך. ס'איז א געפערליכע זאך. שטעל דיך פאר א מענטש, ער שטייט און ער מיינט ער האט געוואנען עפעס א קאר, ער האט געטראפן עפעס א דיל, און איינער האט גערעדט מיט אים, גערעדט מיט אים, גערעדט מיט אים, גערעדט מיט אים אזוי שנעל, ער האט גערעדט מיט אים אזוי שנעל, ער האט פון אים א דיל, ער האט אים געמאכט צאלן אזוי סאך געלט, און ער טרעפט מארגן איך האב, איך ווייס נישט, איך צאל אפאר הונדערט דאלער ביליגער יעדע חודש.

ע ע ע ע איז ווען יעדער איינער מוז עס טוהן, שוין, פארוואס איז דא מענטשן וואס טוהן עס בחינם? ליטערלי בחינם? ס'קען נישט זיין, ס'מוז זיין ס'איז א קולט. ס'מוז זיין ס'איז א קולט. וואס הייסט? איך צאל הונדערט טויזנט דאלער, איך האב נאך נישט געצאלט פאר מיין פריערדיגע קינדער. און נישט נאר דאס, ווען ס'קאסט טאקע הונדערט טויזנט דאלער,

אזוי זינג דיין זינגער. וואס דארף מען א זינגער ביי די חתונה? פארוואס? ווייל א עושר האט עס אנגעפאנגען און יעדער מאכט עס נאך? איך האב חתונה געהאט און נישט געווען קיין זינגער. ס'איז נישט געווען קיין זינגער ביי מיין חתונה. ס'איז געווען א נייע זאך דעמאלטס. מ'האט געוואוסט די די די די די אטענשאן מענטשן האבן עס אריינגעברענגט. די מענטשן וואס מוזן זיין אנדערש ווי יעדן איינעם. יעצט ווען יעדער האט שוין א זינגער מוז ער דער צעסראלדיגער ברענגט אמעריקאנע זינגער און דער אמעריקאנער ברענגט ארץ ישראלדיגע זינגער פארוואס? דארף אטענשאן דו קענסט מיר אפשר געבן אביסל אטענשאן? דו קענסט מיר געבן אטענשאן אטענשאן אביסל דו קענסט מיר געבן תשימת לב? קענסט מיר געבן תשומי בתי? איז ווען ס'קאסט טאקע אייזיק, אייזיק מאכסט חתונה נעקסטע וואך יא? וואס קאסט? היינט צופרי איינער קומט אריין אין בית מדרש איך הער נעבן מיין שטוב, וואס לאכסטע? די ווייסט פארוואס איך לאך זאג איך ווייל איך מאך חתונה מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין צוויי חדשים ארום, און ס'קאסט מיר גארנישט ס'קאסט מיר א לאך. וואס? ס'קאסט מיר ס'קאסט מיך א לאך? ס'קאסט מיך א לאך? ס'קאסט נישט קיין געלט צו לעבן! ווער האט מיך עס געגעבן? מרש? וועל איך אלעס טון פאר מרש.